Helo, jyst fideo bach yw hwn ar sut mae gosod i fyny uh, ffwythiant main yn gywir. Felly, ewch lawr i'r gweilod a dechreuwch ffwythiant newydd o'r enw main. Ac o fewn y ffwythiant yma, dyn ni moyn rhedeg y main menu. ac yna mae modd ni'n cael gwared validate user fan hyn. A chydig is lawr, ni moyn ychwanegu main. Felly, pan mae'r Python yn rhedeg, fe fydd yn edrych ar y llinell gwyrdd yma'n gyntaf, a ni am dweud wrth y system, ie, yeah, ni mwyn rhedeg ffwythiant main sy'n mynd i fan hyn, a wedyn o fewn ffwythiant main, ni'n ail pwyntio Python i rhedeg main menu sydd i fyny yn y top fan hyn. Nawr, ni'n mynd i cael gwared hwn. Ac o fewn, o fewn y mewn, main menu nawr, ni'n mynd i ychwanegu print. Ni'n mynd i defnyddio triple yn lle un ar gyfer y quotations yma. A wedyn, ni'n mynd i ychwanegu at y sgrin 80 o'r un o'r hash nodau, a mae modd cyfri nhw'n eitha gyflym. Lawr y gwaelod, mae fe'n dweud pa colofn ni wedi cyrraedd. Fel chi'n weld. Felly 80 yw'r rhif hyd yma. Wedyn, ar llinell nesaf, ni'n mynd i ychwanegu un, a wedyn lot o bylchau. A wedyn roed ar y diwedd un arall. Wedyn, ar y llinell nesa, ni fod yn chwegu un eto. A wedyn tu ar canol, sef 39, 40, fi'n ychwanegu Drives Carpets fel title. Nawr, ni'n mynd i ceisio gael hwn yn y canol. A wedyn, ar y diwedd, ni'n mynd i draw. A ni'n mynd i wneud un o'r ein eto. Nawr, mae modd i ni copio a gludo hwn i fyna. A hwn i fan hyn. Ni'n ni rhoi gorchymyn nawr fan hyn. A ceisio gael popeth yn y canol er mwyn tacluso. Dyna ni. A wedyn copio'r llinell top. a gludo fyna. Wedyn, mae angen i ni gorffen gyda'r trifflig eto a cau. Felly, pan mae'r main menu'n rhedeg, mae'n mynd i argraffu i'r sgrin y llinyn yma, o fan hyn i fan hyn. Wedyn, mae angen i ni rhedeg ffwythiant arall, sef validate user. So ni'n mynd i galw y ffwythiant validate user er mwyn i gael mewn gofnodi'n llwyddiannus. A wedyn unwaith ni wedi mewn gofnodi, fel yn fideos blaenorol, ni lai lle mynd i gael mynediad i'r admin menu neu'r dewislen ar gyfer y defnyddiwr, neu mae fi'n mynd i dweud does dim ffeil ac yn y blaen. Felly, gadewch ni rhedeg hwn nawr i weld os mae hwn yn gweithio. Dyma ni, Cloud Carpets, please log in below, a fe welwch chi bod 80 nod yw'r rhif hyd er mwyn gael ei ffito mwy neu lai mewn un ffenest. Felly, username at admin pass no user so fe fydd rhaid i ni uh, mewn gofnodi gyda un ddefnyddiwr a chyfrinair cywir nawr y cam nesa fi am chi dechrau wneud yw ar gyfer yr admin menu a'r user menu yma felly gadewch ni edrych ar yr admin menu yn gyntaf So ni'n mynd i cael gwared hwn. Ni'n mynd i copio am y tro. Hwna. Mae glido lawr fan hyn. A ni'n mynd i ail enwi fan hyn. Nid please login, ond admin menu. Ac wrth gwrs, unwaith eto, tagluso. Mae gael enw yn y lain y canol. A wedyn, ni'n mynd i dechrau ychwanegu ffwythiannau wrth i ni symud ymlaen. Clic gorffen y llinell yma. Opsiwn 1. Add a new user. A ni'n mynd gorffen y llinell. A wedyn, ni'n mynd i cychwyn ar adeiladu dewislen ar gyfer y gweinyddiwr. Felly, admin menu. yn hafo i input agor y cromfach Nawr, does dim opsiwn da am y tro, ond fy nhw'n i achwyd ei hun, sef exit. Bach o tacluso eto, achwyd ei llinell.

ni am rhedeg add new user, felly wy ni rhoi y ffwythiant yma mewn. A brick elf admin menu yn hafal i 2 Exit. Nawr, wrth bod ni'n symud ymlaen gyda'r prosiect yma, mi fydd y dewislen yma, yma yn dechrau llenwi, a hefyd fe fydd dewislen ar gyfer y defnyddiwr yn dechrau llenwi. Cofiwch yn ôl y briff, dim ond hawl sydd gan Clive i ychwanegu defnyddwyr newydd, a hefyd i dileu defnyddwyr. ar gyfer y User menu, mae hawl gyda nhw i ychwanegu y dyfynbris newydd a chwilio trwy'r dyfynbrisiau ac yn y blaen, felly fe fydd angen i gael dau dywyslen go gwahanol, un ar gyfer gweinydd ac un ar gyfer y defnyddiwr. Felly, am nawr, fe fydd y dywyslen yma yn gweithio, gobeithio. So, ar ôl i ni wneud validate user, Nawr fan hyn, a ni mewn gofnodi fel admin, mae fe'n danfon ni i'r admin menu. Mae fe'n mynd i argraffu hwn i'r sgrin ac yna mae modd ni dewis i creu defnyddiwr newydd neu i dod allan o'r system. Nawr gadewch ni edrych ar y testyn, admin pass yw e. Felly, rwy'n ceisio rhedeg hwn unwaith eto. Break outside of loop. So, mae angen i ychwanegu y break fan hyn hefyd. A fan hyn, mae wedi dweud break outside of loop, ni wedi anghofio ychwanegu a while true. Felly, while true, a ni'n mynd i gorfod symud y print yma i mewn a lawr fan hyn ni'n mynd i gorfod symud popeth tu fewn i'r wael felly ar hyn o bryd maen nhw yn yr un colofn i gorfod symud nhw i fod yn yr un colofn ar print felly symud nhw i mewn Dyma ni. Enter your username. Admin. Enter your pass. Pass. No using the file. Beth oedd y cyfrinau'r? Admin a pass. Hmm, nid yw rhywbeth yn gweithio. Diddorol. Gawn ni edrych beth sy'n bod fan hyn ta. O'n i'n edrych ar y users file anghywir, dyma'r hen un, dyma'r un newydd, felly test a pass yw'r admin. Felly gadewch ni ceisio rhedeg hwn eto. Test, pass, Wedi llwyddo mewn gofnodi, dyma'r dewislen nawr lle mae modd i ni wneud opsiwn 1 neu opsiwn 2. Felly, jyst i profi bod yr opsiwn yma'n gweithio, newn ni dewis opsiwn 1, sef Add New User. Ni mewn creu defnyddiwr newydd. Mae nhw test 2 gyda password a password.

Dim byd. Test. A pass. A ni ôl mewn. Os ni'n gwasgu dau tro yma, mae'n dod allan o'r rhaglen. Felly, dyna ni, ni wedi dechrau creu y dewislen nawr ar gyfer gweinydd y system.